Azul fell-awen ay atmaten a tiysetmatin, lbaraka n Lmasiḥ ɣef yal yiwen, ɣef yal yiwet. Ssarameɣ tgerrzem di Lmasiḥ, ttubarek Yillu-nneɣ deg way yella usirem-nneɣ. Amen. Bɣiɣ ad cerkeɣ yid-wen kra n tseddarin seg wawal n Sidi Ṛebbi. D awal n Sidi Ṛebbi, iswi-s, iswi-s ad nettwali, akken s-yenna Dawed, s tafat-ik i ttwaliɣ tafat, neɣ awal-ik d taftilt iceɛlen zdat-i. Neẓra d akken awal n Sidi Ṛebbi d tafat i wallen-nneɣ, akken neẓra anga i nteddu, anga i nleḥḥu. Di Linǧil n Marqus, neɣ L'évangile de Marc, asdar 18 d asawen. Acu d inawen Sidi Rebbi? Isaduqiyen yellan d wid ur nettamen as ḥeggun lmitin usan-d ɣer Yasuɛ steqsan-t. Ɣer Yasuɛ Lmasiḥ steqsan-t. A Sidi atan wayen i d-iǧǧa Musa di ccariɛa. Ma yella yemmut wergaz yeǧǧa-d tameṭṭut-is, ma ur yesɛi ara dderya, ilaq i gma-s ad yerr tameṭṭut-nni aw kan ad yesɛu dderya i gma-s yemmuten. Llan ihi sebɛa watmaten, amezwaru yezweǧ, yuɣal yemmut ur d-yeǧǧi ara dderya. Wis sin, yuɣ taǧǧalt-nni, yemmut ula, ula d netta mebla ma yeǧǧa-d dderya. Akken daɣen i teḍra d wis tlata. Ula d yiwen si sebɛa-nni ur d-yeǧǧi dderya. Ɣer taggara, ula d tameṭṭut-nni temmut. Asmaɛd Aḥyu n lmeyytin. Anwa di sebɛa watmaten-nni ara tt-yesɛun d tameṭṭut-is, imi yettuɣen di sebɛa yid-sen? Yasuɛ Lmasiḥ yerra-yasen, Tɣelṭem, ur tefhimem ara tira iqedsen, ur tessinem tazmert n Ṛebbi. Xṭa-asen Ḥaggu n lmeyytin. Irgazen d tlawin ur ttemyezwaǧen ara, lameɛna ad ilin am lmalayka deg yigenwan, ma d ayen yeɛnan ḥeggu n lmeytin, leɛmer i teɣrim i tektabt n Musa, mi t-id-iluɛa Sidi Ṛebbi zdat n uḍarnu ireqqen, yenna-yas, Nekk d Illu n Yebṛahim, d Illu n Yisḥaq, d Illu n Yeɛqub. Iha Ṛebbi mačči d Ṛebbi n lmeytin i yella, lameɛna d Illu n wid yeddren. S tidet, atan tɣelṭem aṭas. ad neḥbes kan dagi alamma d tasdaɣ tesbeɛwaci ad nwali dagi d anwa i d-yusan ar Masiḥ Isaduqiyen tasdaɣ tis tmenṭac Isaduqiyen d anwa-ten ma nezmer ad d-nini d yiwet la sect d yiwet tejmaɛt i gsan lɛadat i gsan lɛeqlya neɣ i gsan awal neɣ i gsan lqanun s wis ad lḥun

s wigad i yellan seg wid yellan mgal Lmasiḥ neɣ i yequmren Lmasiḥ, llan Ifarizin, llan Isaduqiyen. Donc Isaduqiyen-agi san leqwanen neɣ san amek ad tsidiren, amek ad leḥḥun. Ur ttamnen ara seg seḥgun n lmegtin, daymi d-usan ar Lmasiḥ i wakken ad jerben af talǧelt-agi yuɣen sebɛa watmaten, asqan-asen aḥeggun n lmegtin, anwa ad tt-yaɣen. Donc usan-d ad jarren Yasuɛ Almasiḥ. Ur ttamen as ḥeggun n lmeggtin, ur ttamen as s tudert n terwiḥt apri n lmut, ur ttamen ara ur ttamen as lmalaykat, ur ttamen as lerwaḥ imeɛfan. Donc san nezmer ad nini maca ad nini, mais c'est une secte. D tajmaɛt i d-ikkren mgal awal n Sidi Ṛebbi. la sect teẓra amek ara tini s teqbaylit imi d tajmaɛt iffɣen iberdan lewqam eh, mi d-usan ad jarben lmasiḥ lmasiḥ ur zmiren ara netta d rebbi s yiman-is netta d awal s yiman-is ur zmiren ara skelxen donc ffɣen i tidet ur ttamen-as ḥeggun lmekin ur ttamen-as wayen yellan d lsas n liman amasiḥi

aṭas n leṣnaf n lɛeqliyat i yellan, n leɛwayed i yellan, neɣ n ddyanat i d-xemmen yimdanen i yellan. Dɣa Yasuɛ Lmasiḥ yerna-as tɣelṭem ur tefhimem ara tira iqedsen ur tessinem tazmert n Rebbi. Ad nwali taseddaṛt-agi s tṛumit bac kan ad nefhem yiwet lḥaǧa. Et Yeshua répondant leur dit,

tira iqedsen ur tessinem ara tira ni la puissance d'Elohim ur tessinem ara daɣen tazmert n Rebbi acu ad nefhem seg uyagi donc baci bac kini ad tissineḍ tazmert n Rebbi neɣ bac ad tɛiceḍ tazmert n Rebbi ilaq ad tissineḍ awal-is axaṭer deg wawal n Sidi Rebbi tella tudert Wansi d Ṛebbi tella tezmert. Ulamek ara tɛaceḍ tazmert n Ṛebbi mebla ma telliḍ deg wawal-is, deg wawal n tidet. Afayagi, a gma weltma, akken hu, iwakken ad teẓreḍ anga telliḍ. Maca ad ɛaceḍ tazmert n Ṛebbi, maca ad ɛaceḍ aserreḥ n Ṛebbi, maca ad ɛaceḍ lbarakat n Ṛebbi, lbarakat, ma d lbarakat mačči idrimen. Mi tilti n Lmasiḥ di tudert-ik, abeddel n Lmasiḥ di lkaraktir, deg wayen akk yellan deg-k, di lɛeqlya, di ttexmam, di tikli, nek teḥwaǧeḍ tazmah n Sidi Rebbi. Isaduqin yan di eh, ur nettamen ara s wawal n Sidi Rebbi, ur nettamen ara s wayen yesselmad Lmasiḥ, usan-d ɣilen ɣilen ɣilen nitni glan di tidet. Donc stehzayen afin akken yellan d awal n Rebbi, s yiman-is yellan d Rebbi. Mais ufan-d

Sigari uri, meɛna-s d yiwet akk lmeɛna. Métaphorique, s lmeɛna nniḍen, conduit hors de la vérité, mebɛid ɣef tidet. Twalaḍ a gma weltma, aselmed, ma ur tessineḍ ara awal n Rebbi, ma yi ulac axaṭer mi k-as-tini Lmasiḥ, ini-as ur tessinem ara, ur tessinem ara tira. Ma ur nessin ara tira, anwa i aɣ-yawi cciṭan, uɛdaw neɣ iqeddacen n lekdeb, a ɣ-awin? Berra n lebɣi n Sidi Ṛebbi, berra n tidet, berra n ubrid n lewqam, di l'erreur, di leɣlaḍ, di lexdeɛ, la tromperie, tromper, être conduit dans l'erreur, ad telḥuḍ di leɣlaḍ, être amené hors du chemin de la vertu, ad telḥuḍ berra ubrid akawen ad d-tefkeḍ tagwa lɛali, ad txedmeḍ lecɣal yelhan. S'égarer, ad tḥebseḍ. Péché, ad tɛaceḍ di ddnub. Se séparer ou s'éloigner de la vérité, ad temfaraqeḍ ɣef tidet neɣ ad tebɛdeḍ ɣef tidet. Être emmené dans l'erreur et le péché, ad telḥuḍ di leɣlaḍ akked ddnub. Twalaḍ a gma weltma, acḥal i yeswa ma ad yili

Iṣaduqiyen ssanen leɛwayed-nsen, aṭas, aṭas n leṣnaf n leɛwayed i d-ifka Cciṭan i tmezgida i wakken ad tt-issufeɣ i tidet yellan di Lmasiḥ. Twalam? Donc leḥwaǧ yettawin ar ddnub. Aṭas n yimasiḥiyen yettɛicin di ddnub axaṭer s uselmed n lekdeb ufan-d iman-nsen di ddnub. Ad ttɛebbiden imdanen n idulatri neɣ amdan axaṭer ur ssinen ara awal n Sidi Ṛebbi.

Iwakken ad kksen tamuɣli-nsen si Lmasiḥ, attan tɣawsiwin, sayen ur nemɛin ara. Kem ad iyi, a gma weltma. Ma yella ur nessin ara tidet. Yasuɛ Lmasiḥ in-as teffɣem, mačči tɣelṭem, ay tmahn dagi, mi teffɣem i ubrid n sida. Égaré. Teffɣem ad teččim di ddnub. Ugin ma tawiḍ aselmed n Lmasiḥ aql-ak d ddnub, ad tettɛaṣiḍ. Ur kettu ara belli Lmasiḥ yenna-d d imeslayen-agi i wen-d-fkiɣ neɣ i wen-d-nniɣ, wigi-agi i d tudert, wigi-agi d rruḥ. I Yasuɛ Lmasiḥ, Yasuɛ Lmasiḥ d awal-is, i tudert d awal-is i ttafat. Ur zmireɣ ad d-ɛacet tazmert n Rebbi ma yella ur telliḍ ara deg uselmed n tidet. Ur zmireɣ ad d-tuserḥeḍ ma yella ur telliḍ ara deg uselmed ad d-ihedder ɣef userreḥ. Ur zmireḍ ara ad tiliḍ di lehna ma yella ur telliḍ ara di tidet. Ɣas ad teẓẓleḍ ɣer ligliz, ɣas ad teqqareḍ la Bible, meɛna ad tt-tfehmeḍ, ur tt-tfehmeḍ ara akken yella d ibɣi n Sidi Ɛebd Lɛemmer ad tt-tfehmeḍ s lɛeqleyya-nnek. Ɣikan ḥader iman-nneɣ ay tmatis, tmatis. Anga nella, acu numen, acu ma nettḥessis, anga netteddu, akud ad netteddu. Taḍayga ad d-ifgen aniwel ad netteddu. D tikli-nneɣ Ad d-begnen i wur ad neffeɣ ar taggara. Tezmireḍ ad d-tɛacceḍ tazmert n Sidi Ṛebbi ma yella ur tessineḍ ara awal n Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi yettɛassa akken yura di Irmiya ixef amezwaru taseddart tis tnac, Car je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Ttɛassaɣ ɣef aruneɣ, ttbeddaɣ ɣef wawal-iw

Ayɣer? Axaṭer ulac yid-i tidet. Xaṭer awalen n Sidi Ṛebbi ur tt-ttḥessiseɣ ara, ayen akken i d-iqqar Sidi Ṛebbi iqerreḥ, ur ifiɣ ara ɣef tnefsit-iw, bac ad ṣelbeɣ tanefsit-iw, dinna ad tt-agiɣ. Sinon ma ttɛecciɣ ara tazmehna. Lmasiḥ inek win ibɣan ad yi-d-iḍfer, maca win ibɣan ad iddu yid-i, ad iɛac yid-i, ad ilḥu yid-i.

i bu nniya, neɣ i win yunzen, nniya dagi mačči nniya, win yunzen. Leqwan n Umeɣlal ṣeggmen, ssefraḥen ul, n umur n Umeɣlal ṣṣfan, ttaldin allen. Donc même bac ad tesɛuḍ tazmert, bac ad tesɛuḍ tazmert, ad teǧǧeḍ ddnub, ad tettixreḍ i ddnub, donc ilaq ad tesleḍ uselmed tidet ad d-iheddren ɣef tezmert n Lmasiḥ, i ttserriḥen si leqyud n cciṭan. yettawin ar yettsemmiḥen, yettserriḥen. Ad tḍerni tidet n Lmasiḥ, awal n Lmasiḥ ad iqqar dakken nekkni, nekkni mačči n ddnub, nekkni, nekkni d tudert, nekkni n leqdasa, nekkni mačči n lmut, nekkni n lbaraka mačči n dawessu, nekkni d tafat mačči n ṭlam. Deg cciṭan-ik yessawḍ ad tettuḍ belli tigzistin-im tudert mbeɛd lmut.

userwet ulac aselmed ur sselṭar ulac tiqessiḍin ur sselṭar akken ḥader iman-nneɣ aruḥ iqedsen ixbad ɛinani tabɣat n timuṭaws eh, tamezwawt ixef wis ṛebɛa aruḥ iqedsen ixbad ɛinani bli deg wussan ineggura aṭas i wexren ɣef liman di lmasiḥ maca ad tixren ad wexren ɣef liman i d-itken seg wawal n sidi ṛebbi ad tebɛen wid aten iɣuren s uselmed i d-yettasen sɣur leǧnun aselmed n leǧnun aselmed n isaduqin d aselmed n leǧnun ur ttamnen s ḥeggun n lmeytin ur ttamnen s lmalaykat ur ttamnen s lerwaḥ ur ttamnen s tudert n terwiḥt mbaɛd lmut s wacu yumen nih nekk d aselmed n cciṭan d imi sel lmasiḥ vous êtes égaré aql-akent tḍaɛem aql-akent teffɣem i ubrid teffɣem i tidet

D tidet-nni swayes telḥiḍ. D lesnin, Waldorf, sextatin i d tidet. Awal-nni tesliḍ di tazwara, i k-d-ittubecren tazwara, tbeɛdeḍ ɣef wayen akk icudden ar lmut, ayen akk icudden ar tgelda n cciṭan. Uɣal-d. Xḍa Yasuɛ Lmasiḥ yusa-d i wakken ad k-isellek. Ṛebbi-nneɣ d Ṛebbi n wid yeddren, mačči d Ṛebbi n wid yemmuten. Kkant tiddin a Yasuɛ Lmasiḥ i Iṣaduqiyen. Ini-as Ur teẓrim ara, ur teɣrim ara ayen d-inna Musa ɣef ḥeggun n lmeyytin? Ṛebbi d Ṛebbi n wid yeddren, mačči d Ṛebbi n wid yemmuten. Acu ad d-tefgin nemmut neɣ ala? Tsiɣtin n wawen. Ma yella nḥus wawen n Sidi Ṛebbi neddar, ma yella neffeɣ i lbaḍ n Sidi Ṛebbi aql-aɣ nemmut, ma yella nleḥḥu mgal lewṣayat n Sidi Ṛebbi aql-aɣ nemmut. Di mi i d-inna Lmasiḥ imeslayen i wen-d-nniɣ, ad wigi ad agi d rruḥ, d wigi ad agi d tudart. Nekk awal n Lmasiḥ iḥeggu-d rruḥ. Ma leḥḥuɣ s wawal n Lmasiḥ aqli deg ubrid d tudart. Xaṭer Lmasiḥ inna-d, d nekk i d abrid i d tidet i d tudart. D Yuḥna rbeɛṭac. Taseddart

Dɣa yenna-yasen, Tuma yenna-yas, surfti, Tuma yenna-yas, a Sidi, ur ẓriɣ ɣer wanda ad truḥeḍ, amek tebɣiḍ ad nissin abrid? Yasuɛ Lmasiḥ yenna-yas, D nekk i d abrid, axaṭer d nekk i d tidet, d nekk i d tudert, yiwen ur yezmir ad iruḥ ɣer Baba ma ur k-yas yi. Ma tessnem-iyi ad tissinem ula d Baba, atan tessnem-t yakan, yerna teẓram-t.

tasdaɣt tella tutla tin ak iqqar ḥadret ad tɣelṭem tikli n yemcumen tessufeɣ i ubrid nek mem lemxalṭa tikli wagi akk icud ar tudert-ik ar tudert-ik nek ḥader iman-ik a gma a weltma ḥader iman-ik ḥader iman-im axaṭer aqlaɣ di lweqt amek awen-d-nniɣ di lweqt Gway aɛdaw isserwat, aɛdaw itthuddu. Donc leqwanen n Umeɣlal ṣeggmen, ssefraḥen ul. Même awal n Sidi Ṛebbi kkiw i ttɛiceḍ di lfeṛḥ. Lfeṛḥ n Ṛebbi isseǧhad. Neḥwaǧa tezmert n Sidi Ṛebbi iwakken ad neṭṭef alamma d taggara. S wawal n Sidi Ṛebbi Aɣ-d-ţas tezmert. Sɣur awal n Lmasiḥ aɣ-d-ţas tezmert. Xeṭ amdan mačči s uɣrum kan ara yidir, lameɛna s mkul awal i d-iţeffɣen seg imi n Sidarmi. Di lǧeţţa, di tfekka, yinek. Ma yella ur teţţeţţeḍ ara lmakla, ad tfecleḍ. Ţeǧhideḍ. Ur teţeǧhideḍ ara bac ad telḥuḍ. Surfet-iyi. Ur teţeǧhideḍ ara. Mem di ṛṛuḥ ma yella ur nteţţ ara awal n Sidarmi, ma yella ur nteţţ ara awal yellan d d lmakla n terwiḥin-nneɣ. Ad nili faible, ad nili nfeccel, ad nili neḍɛef. Ad d-hubbec taḥt buciḍa n taɣtawin. I Lmasiḥ yenna-yenna-d di Linǧil, di Linǧil n Mata, lebni iṣeḥḥan, Mata sebɛa, ad nekfu s tseddarin-agi, Mata sebɛa, amek ara bnuɣ tudert-iw?

d Lmasiḥ s wawal-is, ma tettḥessiseḍ i wawal-is ad tḥerzeḍ. Ma d win yesmeḥsisen i wawal-iw ur t-ixeddem ara, ixeddem ayen i d-qqareɣ, icuba ɣer wemdan ur nexdim ara ayen i icuba ɣer wemdan ur nexdim ara. I yebnan axxam-is ɣef ṛmel, yeɣli-d ugfur ḥemlen d isafen, hub-d waḍu ɣef uxxam-nni, imiren yeɣli, lexsara d tameqqrant. Twalam lebni ṣṣḥan, tudert-ik s wacu ara tebnu?

i d amezwaru. S usa tebnuḍ tudert-ik, s usa tebnuḍ tudert-im a weltma. S usa tebnuḍ tudert-ik n yal ass, s usa tebnuḍ zzwaǧ-ik, s usa tebnuḍ tikli-k, s usa tebnuḍ leqdic-ik i k-d-ifka Lmasiḥ, s usa tebnuḍ kullec. Dɣa war n Sida. Anda akken ay yili war n Sida Rebbi, yella ṛṛuḥ n Sida Rebbi. Xaṭer Rebbi-nneɣ, Yasuɛ Lmasiḥ, ixleq-d kullci s wawal. Di tazwara, yella wawal n Ṛebbi. Yella akked Ṛebbi, netta d Ṛebbi. Kullec yettwaxleq-d yis deg wayen ma ad yettwaxelqen, ulac ayen ur d-nekka sɣur-s. Wagi, Yuḥenna ixef amezwaru, Inǧil n Yuḥenna. Mi ma tili la parole, aruḥ a Ṛebbi ixeddem, anda akken yella wawal n Ssid Ṛebbi. Anda akken i tella tidet, anda akken yella usselmed n Lmasiḥ. Tettili tezmert

Ittbeddil ulawen ur ibeddel ara Lmasiḥ. D win n yiḍelli n wass-a akka i nebda. Mazal ittbeddil ulawen. Ul izelgen, ul n weẓru ad t-irr d ul d ul n tecriḥt, d ul d ul ḥninen. Donc ḥader iman-ik a gma weltma. Ur ttili ara am iṣaduqiyen i iɣelṭen neɣ i yeffɣen égaré i yeffɣen i lebɣi n Sidi Ɛmi. Ttiliɣ am Iṣaduqiyen. Ur nettili am Iṣaduqiyen. Neḥwaj sawal n Lmasiḥ. Ili-k tukiḍ a gma weltma s wawal n Sidi Ṛebbi, s uselmed n tidet, ttamen d kra n win ad d-iskecmen Aselmed n lekdeb, aselmed ixulfen tidet i tudert-ik. Senqad di tira yal ass. Ttmuqul ayen ad tettḥessiseḍ, ayen tettwaliḍ, muqel ma yura neɣ ur yuri ara. Dagi ak-ifken tudert, dagi s usah tettuselkeḍ, dagi s usah dummeḍ di leslak. Ma tḥerzeḍ awan si dɛebba lama d taggara, ad tesɛuḍ leslak a gma weltma. I tudert-ik afud n lqayagi, ad tt-taceḍ di tezmert n Sidi Rebbi, di tmanagt n Sidi Rebbi.